Nawr hyd yn hyn, ni wedi edrych ar sut i osod y darnau, sut maen nhw'n symud, beth yw bwriad y gêm a cipio'r brenin a chael checkmate. Ond sut ydych chi'n dechrau'r gêm o wyddbwyll? Beth yw'r camau cyntaf? Wel, Gwyn sy'n cychwyn bob tro. A'r bwriad yw bod y darnau yn dod mas o'u trwm gwsg nhw, dyna sut dwi'n lico meddwl amdano fe. Mae angen i deffro nhw a dod â nhw i faes y gad. Felly fyddwch chi'n gweld yma bod y gorunwyr yn agor y ffordd, bod yr esgob a marchogion yn dilyn, ac mae'n bwysig hefyd amddiffyn y brenin. A dyma pam i ni yn neud castelli. Nawr, dyma'r unig dro yn y gêm mae'r brenin yn gallu symud dau sgwâr ar yr un tro, ac mae'r castell yn neidio dros y brenin, ac mae'n amddiffyn y brenin. Nawr, mae hwn yn ffordd wych o gadw'ch brenin chi yn saff, Allwch chi ond gastellu os chi heb symud y brenin neu'r castell eto. Felly mae hyn fel arfer yn digwydd ar gychwyn gêm. Byddwch chi fel arfer yn cael tair rhan i gêm o wyddbwyll. Byddwch chi'n cael yr agoriad, lle mae'r darnau'n dod mas i chwarae. Maen nhw'n dod mas i faes y gad. Byddwch chi'n cael y darnau yn y canol, lle bydd na chwarae o gwmpas, bydd e, darnau'n cael eu cymryd. Byddwch chi yn ceisio agor y gêm, ceisio mynd yn agosach at frenin y gwrthwynebwr. Yn ystod y diweddglo, Byddwch chi eisiau cipio brenin y gwrthwynebwr? Byddwch chi yne yn amddiffyn eich brenin chi? Neu fyddwch chi'n mynd ati i ymosod ar frenin y gwrthwynebwr? Dyma lle mae pethau fel arfer yn agored ar y bwrdd, mae rhai darnau wedi cymryd oddi ar y gêm, ac efallai bod 'da chi rai gwerinwyr sy'n ceisio cyrraedd ochr arall y bwrdd Nawr fyddwch chi'n cofio bod modd i'r gwerinwyr newid i fod yn unrhyw ddarn yr hoffech chi, os yw hyn yn digwydd. Nawr mae'n bwysig gwybod bod gêm wyddbwyll yn gallu gorffen yn gyfartal. Nawr mae hyn yn digwydd os mai dim ond y ddau frenin sydd ar ôl, does dim modd cael checkmate os mai dim ond dau frenin sydd ar ôl, gan bod nhw'n methu mynd yn agos at ei gilydd oherwydd check. Neu os wedd ddim yn amlwg pwy sydd yn mynd i ennill, bod y ddau chwaraewr yn eitha' cyfartal a gallwch chi gynnig gêm gyfartal i'r gwrthwynebwr os y hoffech chi. Y mwya' o wyddbwyll fyddwch chi'n chware', byddwch chi'n dod yn gyfarwydd gyda steil chi o chware' gwyddbwyll. Mae gwyddbwyll i gyd am yr hyn i chi'n gweld ar y bwrdd, am y fath o gêm yr hoffech chi. Dwi'n berson sy'n hoffi gemau agored a dwi'n hoff o ymosod. Weithiau na i gymryd risks, a, ond weithiau ar rai diwrnodau eraill fydda i yn ystyried bach mwy a bod yn arafach. Mae pob gêm o wythbwyll yn wahanol. Byddwch chi'n gwella wrth bod chi'n chwarae, a mae'n hynod o bwysig dod i adnabod y darnau ar y bwrdd.